Hemmäňize salam, men Ataş Mämmedow. Bu wideomyzda siz bilen Modify menýusynda galan buýruklary göreris. Nähili ýagdaýda göreris, şeýleräk size aýdaýyn. Galan kän bir buýruk ýok, ýöne şolary hem size şeýleräk ýa-da düşündirmekçi. Has kän ulan, aslynda Bulaň aslynda hiçsini hem biz gündelik ýagdaýda ulanmaýas, meselem aktiw görnüşde ulanmaýas ýöne şonda-da ulanylyş görnüşine görä has köpräk ulanyp biljeklerimizi birinji, soň birinji, soň has azrak ulanyp biljek buýruklarymyzy hem wideoň has gysgyrak bölümlerinde size düşündirmekçi. Şonuň üçin birinji bilen biziň başlajak buýrugymyz, has dogrusy buýruklamymyz draw order. Şu ýerde modify menýusynyň aşagynda şu ýerde gören aşak seredip duran okçagazy üç burçlugy basan ýagdaýymyzda şu ýerde görşüňiz ýaly buýruklar bar. Şular bilen biz islendik obýekti ýa-da islendik çyzgylary biri-biriniň üstüne ýa-da biri-biriniň arkasyna ugradyp getirip bilýäs. Mysal bolmak üçin men bir sany circle bilen şeýleräk bir circle çyzdym. Ýene enter diýdim we şeýleräk gelip bir sany circle çyzdym. Gelip move diýdim. Şeýleräk. Enter. Enter. Indi he enter diýdim. Select diýdim. Şu ýerden bir sany çyzga şu, şu renk berdim. Ýene enter diýdim. Ýene enter diýip şuny saýladym we şuňa da Şeýleräk bir reňk berdim. Men şu ýagdaýda soňky döreden patternim, has dogry solidim, e, heçim. Birinjiden soňky döredenim e, has soň e, ýokarda görünýär. Şu çyzgydan soň döredileni üçin. Meselem men şuny näme edip bilen? Ýa-da şeýleräk edeliň. Yzygiderlikli görnüşde göreliň. Meselem, e, bring to front, send to back. Şu Aslynda size şeýle Şu iki buýruk aslynda biz üçin hemme buýruklary bilmegimize gerek ýok aslynda. Şu iki buýruk bilen biz hemme gerekli ýagdaýlardan başaryp çykyp bilýäris. Sebäbi nähili diýsem, kän bir spesifik çyzgylarda has dogrusy Üst-üstüne gelýän çyzgylar ikiden ýa-da üçden kän bolanok. Meselem, şolardan iki sanysy şeýleräk görnüşde gelýän bolsa, meselem, ýazgyny has öňe çykarmak isleýän bolsak ýa-da başga bir obýekti yza ugratmak isleýän bolsak, meselem, bring to front, öňe getir, send to back, yza ugrat. Meselem, bring to front diýdim. Maňa haýsy çyzgyny ýa-da heçi yza ugratmak isleýändigimi maňa soraýar. Meselem, men şuny yza ugratmak isleýän diýdim. Şu wagt men aslynda bir gezek klikledim, ýöne kän bir ekranda tapawut bolanok. Bir gezek klikläňizden soň, Enter-e basan ýagdaýyňyzda, bir minut, ýalňyşdymmy? Ha dogry bring to front. Öňe getir. Meselem men şu çyzgyny öňe getirmek isleýän. Bir gezek üstüne basdym. Soň enter diýdim we şular ýaly ýagdaýda öňe geldi. Meselem edil şony send to back diýdim. Ýene gelip şu çyzgyny saýladym. Yzy urat diýdim. Enter basan ýagdaýymda öňki ýagdaýyna geldi. Soň şu ýerden bring up object saýlan obýektimi saýlan obýektimiň yzyny uratýar. Ýa-da öňüne getirýär ýa-da e, aşagyna. Aslynda öňüne, e, soňuna däl-de, e, arkasyna ýa-da üstüne getirýär. Aslynda öňi diýmän şol bir zat. E, e geldim meselem e, bring about. Meselem şuny e, bring about diýdim. Awa. E, şuny al. Enter basdym. Soň şuny saýladym. Ýene enter basdym. Şu saýlan çyzgymy Şu saýlan çyzgymyň öňüne getir diýdim. Geldim. Ýene saýladym. Send under object. Olam şol iş etýär, ýöne size şeýleräk, üýtgeşigräk bir mysal getireýin. Şularyň ikisindenem hem şeýleräk geçýän bir sany line çyzdym. Enter basyp ýapdym. Meselem, men şu çyzgynyň Şu gyzylyň aşagyndan geçmesini isleýän, ýöne şu gögüň üstünden geçmesini isleýän. Näme edip bilýän? Men şuny geldim. Bring up Send under objects dedim. Geldim şu line-ymy saýladym. Soň ýene enter-a basdym. Näme etmek isleýän? Şu gyzylyň arkasyndan geçmek isleýän. Şu gyzyly saýladym we enter-a basdym. We şular ýaly ýagdaýa geldi. Ýöne siz çyzgynyň üstüne gelen ýagdaýyňyzda ýa-da şular ýaly ýagdaýda reňkiniň üýtgänine seretmäň. Mausyňyzy çeken çekeňizden soň asyl görnüşine gaýdyp geler. Soň geldim delete basyp bozdum. Soň aslynda şu bölüm esasy çyzgylarda ulanylýan bölümler, çyzgylarda, obýektlerde, heşlerde ulanylýan bölümler. Şu ýerde bring text to front teksti öňe getirmek, bring dimension front dimensiony ölçegi has dogrusy ölçeg guralyny öňe getirmek. Bring leader şu Dimension, soňundan soň şu ýerdäki leader, soňundan soň annotation şu ýerde görýän bölümlerimiz, şu görýän ölçeglendirme bölümimiz bilen baglanyşykly. Annotation hemmesine berilýän bir esasy at. Soň Senteces to back diýýär. Şol nähili diýsem size şeýle görkezeýin. Enter diýdim ýene. Geldim, saýladym. Enter diýdim. Meselem men şu çyzgyny alyp, bir minut. Send to back diýdim. Şuny geldim we saýladym. Iň ýygy urat diýdim line-y. Soň men gelip, men şu ýerden send to back diýen ýagdaýymda Şular ýaly görnüşe geldi. Munuň düşündirilişi şu, heçleri yzurat diýmek bolýar. Şular ýaly ýagdaýda, meselem, size Ctrl Z bilen görkezeýin. Ctrl Z-ni basan ýagdaýymyzda heçler hem-ä öňe gelýär we şu ýerdäki laýnlar, şu ýerde görýän gyralaryny çyzan meň ýaňky circle-lam iki sany öňe gelýändigini görersiňiz. Ctrl Y bilen yza gaýtaran buýrugymy, yza gaýtarma buýrugymy ýene yzyna gaýtarýan. Şunuň ýaly, meselem, men şu ýerdäki sentence to bag eden ýaly gol şu wagt. Soň gel. Mundan soňky buýruklar size şeýle aýdaýyn. Şu görýän buýruklarymyzy ýa-da erase duplicate, delete duplicate objekti ýa-da şu ýerde Şu görýän buýruklarymyzdan käbirlerini görmeris. Onam size şeýleräk aýdaýyn, bize hiç hili gerekli bolmajak buýruklar, ýekeje ýagdaýda-da gerek bolup biljek buýruklary hem size şu wagt düşündirmek isleýän, ýöne, meselem, şu buýruklary biz känbir ulanamzok. Oň deregine AutoCAD-de ulanyp bilýän başgaça buýruklar bar. Bular öňden gelýän buýruklar. Elbetde hemmesi däl. Ýöne öňden gelýän buýruklar hem AutoCAD-i has öňki ulanyjylaryň aktiw ulanyp bilmekleri üçin goýulýan buýruklar we size öwrenmäne gerek ýok. We şolar ýaly buýruklardan birküç sanysyny şeýle siziň üçin aýdyp geçeýin. Meselem şu ýerden Edit poly line bar, soň edit spline bar, edit hatch bar, soň edit array bar. Sizde edit array ýok bolsa, gorkmaňyza gerek ýok. Kän bir size şeýleräk görkezeýin. Ulanmajak buýruklarymyz, meselem, birinji näme gelýärdi? Poly line gelýärdi. Şu ýerden men pollaýny geldim. Şeýleräk bir pollaýn çyzdym. Enter diýdim. Men şu pollaýny şu ýerden gelip e, editläp bilýän. Edit pollaýn diýdim we pollaýnymy saýladym. Şu ýerde görşüňiz ýaly menýudan islendik buýrugy men ulanyp bilen. Meselem, joinläp bilen ýa-da close diýen ýagdaýymda close-yň terjimesi ýapmak bolýar. Şu ýerde ýapýanyny men bilýän. Siz bilen öňem görüpdik, meselem, laýnlar çyzanymyzdan soň ýa-da splaýner zatlary çyzanymyzdan soň C enter ulanýardyk, orsça C ulanýardyk. Şol, meselem, ýapmakdy, ýadyňyzda galandyr. şonuň elde edilen görnüşi, meselem, OpenNN ýagdaýynda-da atça. Soň join-a biz edit vertex-leri üýtgedip bilýäs, şu nokatlar. Soň spline-e urup bilýäs, decurve. Şu galanlary, meselem, şeýle, reverse hem geçen wideoda-da aýdypdym, çyzgyny yzyna ugratýar, meselem, reverse diýdim. Häzir şu ýerden edit vertex dedim. Şu wagt men reverse basandan soň şu ýerden e, vertexleri görkezýän ýagdaýymda men 1 minut şu ýerde gören 1 minut e, geçenki wideoda gören Ýagdaýymyz boldy. Şu ýerde men geçen wideoda aýdypdym, şu nokatdan başlap men çyzgyny çyzypdym diýdim. Şoň ugruny üýtgetmäni size görkezmänin, isleseňiz şu ýagdaýda görkezip hem bilýän, kän bir üýtgeşik zat däl. Meselem, Ýöne şular ýaly bir ýagdaý bar. Men şularyň hiçisini şu ýerden gelip saýlamagyma ýa-da kän bir ulanmagyma-da hökman däl. Meselem, men gelip Polline-iň üstüne iki gezek kliklän ýagdaýymda-da şo menýu açylýar. Eger ulanmak islän ýagdaýyňyzda şuň bilen ulanyp bilýäňiz şu ýerden, has dogrusy. Soň Escape basyp çykyp bilýäňiz ýa-da Enter basyp çykyp bilýäňiz. Geldim saýladym. Delete basyp pozdum. Soň, meselem, şu ýerde men size splaýny görkezeýin. Enter basyp ýapdym. Splaýny hem edil şonuň ýaly şu ýerden gelip, e, edit splaýndan hem saýlap bilýäňiz ýa-da gelip üstüne iki gezek klikläp e, girip bilýäňiz. Close hem ýaňky ýagdaýda görkezişim ýaly, meselem, e, Şular ýaly soňky nokady bilen başlangyç nokadyny biri-birini tamamlajak görnüşde ýapyk görnüşe getirýär. Open diýip açdym. Galanlary hem şeýleräk undo-ny, reverse-i bilýäňiz. Convert to polyline. Convert to polyline käbir ýagdaýlarda ulanylýar, ýöne edil biziň diňe AutoCAD-de ulanmajak ýagdaýymyz, meselem, mundan başga programmalara geçilen ýagdaýynda käte ulanylýar. Convert to polyline diýen ýagdaýymda maňa şeýleräk sorag soraýar. Nähili ýagdaýda çotkostyny sazlaýyn diýýär. Meselem, on, meselem, şu wagtky ony berip men Enter-e basan ýagdaýymda şu ýerde görýän, üstüne bir gezek kliklän ýagdaýymda görjegimiz ýagdaý şul. Munuň sebäbi şu, meselem, egrileri laýnlara öwürdi şu ýerde. Görşüňiz ýaly, meselem, şular biri-biriniň dowamy bolup gidýän laýnlar aslynda. Indi biz gelip, meselem, şu ýerden, şu vertekslerden üýtgedip bilýäs. Splaýnyň verteksleri birazjyk çylşyrymrak bolup bilýär-de, has kän nokat e, bolup bilýär üstlerinde. E, şolar ýaly ýagdaýlarda ulanylýan bir buýruk. Edil biziň kän ulanmajagymyz buýruk ýöne. Geldim delete basyp bozdum. Şu ýerden men ýanky hatchimi ýene gaýtalaýyn. Enter diýdim. Enter diýdim. Saýladym. Enter diýin. Edil ikisini çyzmamyz hökmanam däl, ýöne şeýleräk görkezeýin. Şu ýerde hatch enter bar. Hatch enter e, şuny edýär aslynda. Şu hatch enteriň e, köne wersiýasyny bize getirýär. Meselem, men şu wagt heçlerde, hawa, men şu heçim, çyzym heçimi editlemek isleýän, heçiň üstüne bir gezek gelip kliklesem maňa ýeterlik. Şu ýerden bir sany goşmaça maňa editor menýusy geldi. Escape basyp çykdym. Şu ýerden size görkezeýin heç editory. Meselem hatch saýlaň diýýär, geldim şuny saýladym we şu ýerden maňa bir sany menýu açyldy. Şu ýerde görýän buýruklarymyz bilen ýaňky gören buýruklarymyz hemmesi hem bir. Ikisi hem dinamik görnüşde işleýär, ýöne ýeke tapawudy şu, has ýaňy hem aýdyşym ýaly has köne ulanyjylar, meselem, şular ýaly hatch editor buýrugyny ulanmak isleýär. Ýa-da ulanmak islemedik ýagdaýynda-da ýaňky ýagdaýda ulanyp bilýär. Gelin delete basyp bozdum. Soň size meselem kontrol delete dedim. Saýladym. Delete diýdim. we circle bozdum. Şu ýerde men rektanglara ýetmek isleýän. Şuny al, enter. 0, enter. Enter diýdim. Ne üçin rosen düşünmek? Yani yok. Geldim ben şu yerden bir tane e, rektangl array ettim. Şu yerde hem görýän Ereýimiz, Edit ereýimiz. Geldim saýladym, maňa bir sany ereý saýla diýýär. Geldim şuny saýladym we şu ýerdäki source objegi, ondan soň replace-i, base point-i, rows-y, columns-y, soň levels-y, reset-i şu ýerde görýän. Meselem, columns, rectangle array-i, columns, rows, levels, properties-däki base point, ondan soň işte ýaňky birinji gören source-ymyz ýaly. Soňundan soň şu ýerde reset-i. buýrugyny görşümiz ýaly, şoň has mausumyzyň ýanyna gelen görnüşi ýa-da has başgaçarak ulanyş görnüşi, öňki görnüş hem diýip bileris. Geldim men şu ýerden saýladym, reýimi saýladym. Meselem, şu ýerden men kalamsy üýtgetmek isleýän. Meň mausumyň ýagdaýyna, ýanyna bir sany sifr çykdy, meselem iki. Şu sütünleri men iki beripdim. Ikini üýtgetmek isleýän bäş enter diýdim we şular ýaly ýagdaý geldi. Şular ýaly ýagdaýda hem ulanyp bileňiz. Ýöne has wizual tarapdan görmek isleýän diýen ýagdaýyňyzda gelip üstüne bir ýerde kliklän ýagdaýyňyzda şu ýerden array editor şu ýerden açylýar. Close array diýip ýapdym. Modify menýusyny dostlar siz bilen tamamladyk. Galan buýruklar hem kän ulanman ulanmaýan buýruklar, kän bir göremize degmejek buýruklar. Indiki görjek wideolarymyz siz bilen layer solar, layerler, gatlaklar. Ýöne ondan öňürti hem siz bilen bir-iki sany mysal işläris. öwrenenimizi özleşdirmek üçin. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk häzirlikçe hemmäňize hoş sag boluň.